Çoq asırlar aytqan Qırım, Canım, göñlüm şu Qırımda, Onıñ taşı, toprağında, Büllür kibi avasında, Yeşil-mavı dağlarında. Yüksek dağlar, qarlı diyar, Qırım halqım sevip sayar. Ana yurtum, öz Vatanım! Bağışladı onı Tañrım. Qırım, tarihiy Vatanımız, İbraim Seytabla. Bizim Vatanımıznıñ çoq acayip yerler bar. Olardan birisi, yeşil dağlar arasında yerleşken Qaçe özeniniñ boyunda eñ soñki köylerden biri Ulu Sala köyüdir. Onıñ adı Ulu degeni büyük, Sala ise, taraf. İlk sefer köyniñ tarihiy adını biñ altı yüz elli ekinci senesi tarih cedvelde rast kele, amma köyniñ eñ qart sakinleriden biri bu asma qoyudır. Dört yüz yıl evelsi Ulu Salalılar köyüniñ merkezinde Teren quyu qazdılar. Ondan da ğayrı, köyniñ dağlıq tarafından da dört quyusı bar eken. Aslında, musulmanlar içün çoqraq közüni açmaq, quyu qazmaq, çeşmeler yasamaq büyük sevaptır. İşte bu quyunıñ çetinde çatalğa yüksek ağaç ilingen. Onıñ ucuna qalın yip baylanğan, diger ucuna ise bir balaban taş asılıp turğan eken. Bu quyundan çıqqan suvu bülür kibi temiz, buz kibi salqın, lezzeti ise Zem-zem suvına beñzep kele edi. Köyniñ ealisi Asma quyundan suv içmege pek seve eken, atta mubarek Ramazan ayında ağız açmaq içün mından suv alıp turğanlar. Soñ bu, mına bu yoldan özenbaşlılar, sıtlavlılar, bular bütün avcı köylüler mından qatnay edi. Er kes oraza vaqtında iftarğa kelip bizim quyudan suv ala ediler. Bu quyunıñ adı Asma quyu edi. Episi toqtap, bundan suv içip, atlarını suvarıp, öyle etip.
Çoq asırlar ögde ayat zevqni aldı. Meyva bağçaları güya çiçek açıp, nomay şıra yemiş berip turdı. Tütün tarlalarda, bağ-bağçalarda, yaylalarda iş qaynadı. Evel ezelden qartlar aqıl-idrağı ile yaşlarnen paylaştı. Yaşlar aşq nağmeler saçıp yurdı, bala-çağa zevqlı seslernen köyni şenlendirdi. Hıdırlezde, dervizalarda şen türküler yañğıray, oyunlar toşüle. Mında namlı çalğıcılar haytarmalar, güzel avalar çala. Sofralarda köbeteler, yantıq, burmalar, loqumlar, qurabiyeler, şeker, qıyıq tolu edi. Ne qadar zevq, ne qadar şeñ müit edi! Dünya köpçege aylanğan kibi. Ayat da olıp turğan adiseler ile deñişe. Şeen ra tömür apansızdan iç beklemegen, iç de kimseni acımağan ulu Vatan cenkine çevirile. Bir arada quvanç, baht, güzellik sözleri yoq oldı. Ölüm, yoqsuzluq, qorqu. Horluq üküm sürdi. Er bir evden cebege nice baba oğullar ketti. Yaş oğlanlar, ösmürler gizli olaraq qoluna sile alıp dağlarda olğan partizanlarğa yardım etip turğanlar. Aş, suv, sıcaq urba, malümat, ne kerek olsa, çare tapıp partizanlarğa, köylerge yardımın kösterip qol tuta ediler. Qartlar, apaylar, bala-çağa er kün kederini asma quyuğa töke ediler. Oktâbr qırq üçünci senesi Qırımda gitlercilerniñ alı ağır oldı. Qızıl Ordu Sivaşnıñ da Dneprniñ çöllerine yerleşti. Bu vaziyet Qırım yarımadadan alman-rumunlarnıñ ordusı esas vermaht küçünden kesip ayrıldı. Alman ordusı bu küçlü bağını körüp açuvlanalar, üzmege tırışalar, partizanlarğa feda ketirmege, halqınıñ mal-mülkünü, tütünü öz qoluna almağa, rekvizitsiya yapmağa tırışalar. Böyleliknen, esas vazifeleri partizanlarnıñ içtimaiy temelini zayıflaştırmağa edi. Bularnı eda etmek içün dağlar etrafında yerleşken köylerni ölüm zonanı yaratuv, Plan operatsiya tüşünip çıqarıldı. Bu ölüm zonanı yaratuv plan operatsiya biñ doquz yüz qırq üçünci sene dörtünci dekabr künü başlandı. Dekabrniñ başında Beşuy, Sablı, Büyük Yanköy, payları, Terskundu, Tavel, Eki Taş köylerini dünya yüzünden silindi. Aynıñ ekinci yarısında Qaça özen boyunda yerleşken köylerniñ nevbetti keldi. Pıçqı, Büyük Özenbaş, Küçük Özenbaş, Stilâ, Avcıköy, Biya Sala, Şura, Qovuş, Ulu Sala, da bir sıra ceza ekspeditsiyalar keçti. Biñ doquz yüz qırq üçünci senesi on yedinci dekabr künü Tatarköy yanında beş tank ve beş bronemaşina, zenit artilleriya ve deñiz pehota ile qurşun atışma oldı. Partizanlar bu atışmanı toqtap, keri qaytmağa mecbur ediler. Böyleliknen, lemseler Ulu Salağa kirdiler. Köy halqını toplap atmağa istediler, amma olarnıñ sayısı çoq olmağan sebebinden qayttılar. Olar ketken soñ partizanlar dağdan tüşip, köylülerni qutarmaq içün olarğa evlerini terk etmege haber berdiler. Ketmege çarelerini tapqan adamlar tez-tez toplanıp dağğa, partizanlar olğan yerge kettiler. Episi dağğa ketecekte Asma quyu yanında toqtap. Elâllıq soradı. Ne yapsın zavallı quyu, kene közüniñ ögünde o qadar keder, horluq köre, közyaş tökip, olarnı ozğara. Avası hucur, qara bulutlar kökni qapladı, ince-ince qar yağa. Episi qorantalarnen sıra-sıra tar yolçıqnen dağ içine kire. Uzaqtan baqsañ, sanki terekler artından sine. Dağda yaşaması pek qıyın, aş-suv tapmaq, gecelernen suvuqta yuqlamaq, amma can tatlı, epsinden qıymetlidir. Ya dağğa ketmege çare tapmağanlar, öz küçüne işanmağanlar, biçare qartlar, qadınlar, balalar. Eki yüzden ziyade adam. Olarnıñ alı ne olacaq? Olarğa taqdir neni azırladı? Hepsi Azrailden haber alğan kibi, yürekleri çıraq dayın lipildey, soñki nefes alğan kibi duyalar. Qırq üç senesi on doquzıncı dekabr künü gitlerciler ulu salağa cezalamaq vazifeni bu ölüm zona yaratuv mesele ile qayttılar. Er bir evge kirip, köyni mal-mülkini, ayvanlarını, tütün, meyvalarını rekvizitsiya yaptılar, soñ ise Qalğan biçare adamlarnı qollarını, ayaqlarını bağlap, evlerini, çevre-çetini benzin tökip, yaqtılar. Qaçmağa tırışqanlarını aman o yerde qurşun atqanlar. Sabağa yaqın gitlerciler alevli köyni terk ettiler. Böyleliknen, Qaça özeniñ boyunda olğan bütün köyler külge çevirildi. Nice halq yaqıldı. Ulu Sala köyü ise epsinden ziyade ceza çekti. Bu köyniñ yaqılğan adamlarınıñ sayısı eki yüz on beş adamdan ziyade oldı. Qarlı-boranlı avalar em de partizanlar çoq keder etti. Köy patır-patır bütün gece alevlendi. Yanıp turğan evlerinden çıqqan acınıqlı sesler dağdaki köylüler aydın eşite ediler. Episi bu facianı uzaqtan körip duvalar oquy, ağlay, iñley, içinden yanıp küye, qutaracaq ola, amma çare olmağan. Köyniñ sadıq bekçisi Asma quyu. Öz büllür suvunıñ soñki tamçını acımaz edi. Qana birisi keçse edi, lâkin iç kimse yanında yoq. Tañ attı. Ateş sönmege başlay. Acınıqlı küyük sesler de söngen. Lemse sözleri de endi eşitilmey. Tüşmege mümkün. Birinci tüşkenleri dört-beş ösmürler, Fevzi Baraş, Nuridin Osmanov, Amet Memetov, Setmer Mantar edi. Olar insan yürege dayanılmacaq manzaranı köreler, köyniñ yüz eki evlerinden, Tek sekiz evi qaldı. Evler arasında on bir qurşun atılğan insanlarınıñ cesetleri yol üstünde yata. Olardan birisi yüklü bir qadın. Belki, o, onıñ soñki ümüti edi. Er bir öz evine çaptı. Yaqılğan evlerde ise çoq tanılmaycaq cesetler. Bir arada Mantar Setmer episini öz eviniñ yanına çağırdı. Ümer Mantarnıñ evi yanında bir de bir yağlar aqıp tura eken, çünki onıñ evinde eñ çoq adam topladılar. Mağazda yigrimge yaqın balaçıqlar, üstteki qatta ise büyükler edi. Bu yaqılğan insanlardan çıqqan yağlar eken. Şu arada partizan otrâdı keldi, yanğan evniñ içine kirdiler. Bu cesetler çoq tanılmaz edi. Adamlar ateşte qavurıldılar, irip kettiler. Bazılardan ise tek kemik qaldı. Bazıları ise urbadan, saçından biri-birine yapıştı. Amma kimersi O soylarını tanıp oldı. Elbette, bir de bir iş ya ile. Meselâ, İbraim Kadırovnıñ qartbabası, anası ve babası. Qartbabaları Nafi Ömeroğlu bir ayağı ağaçtan eken. Ondan tek ayaqnı ağaç protezinen bağlanğan demir qarmaq qaldı. Ana-babaları Raimi ve Suleyman biri-birini quçaqlap yandılar. Raimiyeni qırmızı çızmaların parçalardan tanıdılar. Babasınıñ bıcağı içinde ise bir mücize kibi fotosureti qaldı. Bu faciada elâk olğan cesetlerini endi azır çuqurğa kömdüler. Amma bu iş qolay çıqmadı, çünki cesetler qolnen alınmaz edi. Bir nosilka tapıp, seneknen üç-dört adamlarnıñ kemiklerini yüklep taşımağa kerek oldı. Başqa çare yoq edi. Asma quyu böyle facia öz uzun ömürü ile hatırlamay. O qadar balaban cenazeni ilk sefer köre. Cenk, ne qadar qabaatsız ölümler, ne qadar qırılğan taqdirler, ne qadar adaletsizlik! Köylüler cenaze qılıp dağat köterildiler, çünki em qaytmağa yer yoq, em havflı lemseler qayta bilir. Partizanlar ile üç-dört ay da yaşaylar. Nevbet ile yavaş-yavaş köyge tüşip, mağazlarda qalğan aşayt mallarını taşıdılar. Tezden Lemseler dağlarını köpeklernen kezip, oblava keçirmege başlaylar. Çoqusını tuta ediler, kontslagerlerge alıp, Almaniyağa yolla ediler. Amma çoqqa barmayıp, daa bir facia körüler. Biñ doquz yüz qırq dörtünci senesi on sekizinci mayıs künü sürgünlik Qırımnı alman ordudan qutarğan, boşatqan zamanda bütün qırımtatar halqına sovet ükümeti satqın dedi. Ne cenkte olğan baba-olğularına baqtılar, ne partizanlıqqa hızmet etkenine baqtılar, ne de qaraman olğanına baqtılar. Episini ayvan vagonlarğa yüklep, Orta Asiya, Uralğa yolladılar. Vatanğa qaytmağa aqları olmağan halqımız qırq beş yıldan soñ yol açıldı. Yıllar keçti. Ulu Sala köyüniñ adı da başqa, Sinapnaya oldı. Köy sakinleri de bam-başqa adamlar, başqa halq vekilleri, amma asma koyu kene sevimli, tuvğan Ulu Salalarnı bekley. Biñ doquz yüz doqsan üçünci sene öz küçünen hatıra taşını qoydılar. Ulu Sala faciası. Ulu Sala civarında, yeşil dağlar bağırında tura bir hatıra taşı, alev şekilinde başı. Boranlı yağmurlar yağsa ve etrafı qarğa tolsa, alevi sönmey bu taşnıñ, aqızmay mermer közyaşıñ. Er yıl mayısnıñ soñunda, adet üzre, Ulu-Sala köydeşler körüşüvi keçe. Faciada elâk olğanlarına dua oquylar. Körüşüvge kelgenler asma quyu yanında toqtaylar, mıtlaqa suv içeler. Quyu da olarğa quvana, facianı hatırlap, közyaş töke. İnitsiativa teşkilâtı Kamil Ametov başlığı ile Şükri Ahtemov, Emine Baraş, Aliye Kaneyeva, Rifat Seitbekirov, veteranlar, köydeşler hatıra taşı çevre çetini temizleyler, çeçekler ve selbi aleyasını saçtılar. Ondan da ğayrı bu teşkilât çoq araştırma işler, müzeylerde, kitaphanelerde, mekteplerde hatıra tedbirler keçireler. Bu yıl facia kününden yetmiş beş yıl olacaq. Yıl-yıldan facianı körgenler, bizlerge köyniñ tarihını aytqanlar az qala. Olardan biri, yigirmi sekizinci mart künü eki biñ on yedinci senesi bu dünyanı terk etken Şükri Ahtemov. O facianı bala çağında kördi, amma onı öz yüreginde saqladı ve yıllarca aytıp olamay edi, çünki o arada episi köz ögüne kelip, boğazı boğula, tili tutula, közleri yaşlana edi. Rahmetli Şükri ağa Ahtemov ömür boyu facia oğrunda ömür qoydı. Bu unutılmaz künü aqqında çoq malümat topladı, bizge qaldırdı. soy-sopuna Ulu Salağa barmasını, anda duva oqumasını adet qoydı. Facianı iç bir vaqıt unutılmasını, iç bir vaqıt tekrarlanmasını istey edi. Soñki daqqasınace Ulu Sala ağızından tüşmey edi. Allah rahmet eylesin, nurlar içinde yatsın. Facia ise iç tekrarlanmasın!